Dumelang bagwera ba puku. Lekhono seo re yago go se dira ke go lebelela taodišo. Taodišo e tshwere meputso e masome a matlhano. Ka fao e bohlokwa gobane mo Sepeding ga go ne le karolo leeti ye e nago le meputso ya go lekana le yona. Ka fao le thutswana ya rena ya lekhono e bohlokwa ka gobane ge o ka ngwala taodišo ya nnete ye e le gore e na le maatla a kgogedi, Gona, meputso ya gago e tlo ba ye mentši, kgonagalo ya gore o ka tšwelela ke ye ntši. Gape, le ge o ka se e ngwale gabotse, le gona, kgonagalo ya gore o ka se tšwelele gabotse le yona e tloga e le ye ntši. Kafao a re lebeleleng se e leng gore lehono ke le apeetše sona. E re ke le tsholeleng. Ee, ntlha ye bohlokwa ye tshwanetšego re le e lemoge ke taba ya gore Nako yeo o e filwego mabapi le go ngwala taodišo ke metsotso e masome-a-seswai. Ka ge le tseba, lephephe la rena le na le iri tše tharo. Iri tše tharo ke nako e telele. Ke ka baka la'ng ba le file diiri tše tharo? Ke ka baka la gore ba a tseba gore nako e ntši o ile go e fetša o ipeakanyetša, o dira boipeakanyetšo Sekanoriba o fa lephephe la ditlhahlobo, wa wela dipotšišo godimo. Seo o swanetšego gore o se dire ke tsebe ya gore dula fase o ipotše gore na o šomiša bjang nako ya gago. Se sengwe gape gape, lebelela dihlogo tša ditaodišo ka mokana ga tšona. Sekanoriba o sa thoma go bala wa bona ya mathomo, wa bona e go kgahla, e re, Morutiši, ke kae ga a rute? O re duletše tša phako. A be šetše o thoma, o re, Morutiši, yo ga a rute, o duletše tša phako. Ge ke re, Tliša tša phako, aowa, re be re ke jwatše. O dira boipeakanyetšo gore ge e le gore o tlo ngwala ka hlogo yeo, ke eng tše o tlo ngwalang ka tšona. Gantši, go bohlokwa gore, lebelela dihlogo ka mokana ga tšona, mo go hlogo e nngwe le e nngwe, o ngwale dintlha, dintlha tše o tlogo go bolela ka tšona. Dihlogo ka mokana ga tšona ke tše tshelelago. Gomme ge o se no dira seo, lebelela gore na ke tlhogo e feng e e nang le dintlha tše dintši gomme o ngwale ka yona. Se ka no ngwala ka baka la gore o kgahlwa ke tlhogo. O ngwale ka baka la gore o na le dintlha tše e le gore o ka di hlagiša. Gape-gape, tlhogo yeo o tshwanetše e be e le gore o e kwešiša gabotse. Se ka ba no re ge ba bolela ka selo, wena wa no thoma wa se wela godimo. Ke fela ke hlohloletša barutwana gore ge e le gore wena Sepedi sa gago ga se se tsenelele ka medu. Tšea potšišo ya seswantšho, gobane ka seswantšho o se kgona go se fa hlogo yeo wena o e ratago e bile o e kwešišago. Ke na le bidio e hlalosa gore na ke eng, ke magato a mafeng a e lego gore o swanetše o a dire ge o kgethile seswantšho. Tlotlontšu ya gago le yona e nyalelane le hlogo yeo. Nka fa mohlala, ganyole re bolela ka Covid. O tšweletše, Hlogo e bolela ka dilo tša go tsamaišana le Covid. Dira bonnete bja gore o tseba mareo goba yona tlotlontšu ya maleba ya go tsamaišana le hlogo ya gago gobane ge o ka hloka tlotlontšu, bao ba balago ba ka se be le kgahlego, ba ka se be le, ba ka se amege maikutlo, o hwetša mo gongwe e bile ba sa go kwešiše gore na o nyaka go reng. Ka fao go bohlokwa gore o diriše tlotlontšu ya maleba. Nako ka mokgwa ke šetše ke hlalositše, Ke metsotso e masome a seswai. Ge o seno dira tše ka moka tše ke di boletšeng mo selaeteng sa go fetša, efa hlogo ya gago sebopego. E ka ba o nyaka gore e be taodišo o kanegelo, goba o nyaka gore e be taodišo tlhaodi, tlhalosi, goba taodišo ngangišano, goba taodišo katlaatle, goba taodišo kgadimo. Dira sephetho. A ke re mohlomongwe o filwe hlogo e re Go Ima ga Baswa ke Hlobaboroko. Hlogo ye ke yeo, ge o nyaka go e tšweletša gabotse, ke bona o ka re ke ge o ka e tšweletša e le taodišo o ahlaahlaa ka fao e leng gore go ima ga baswa go ama maphelo a bona goba go a tshwenya ka gona. A re lebeleleng gore na se sengwe se se bohlokwa se o swanetšego gore o se dire ke eng. Ke go dira mmepe wa monagano. Mmepe wa monagano o bohlokwa, gomme sebopego sa mmepe wa monagano ke tše dintši. Dibopego ke tše dintši, nna ke ikgethetše se. Go ima ga baswa ke tlhobaboroko. Ntlha ye nka e gatelelago fa go o dira mmepe wa monagano ke taba ya gore se ka wa nagana o le ka mo gare ga kamorana yeo ya gago ya go ngwalela. Ntšha monagano wa gago. Ka Sekgowa ba re nagana ka ntle ga lepokisi, ke gore o nagane o ka ba re o tšwile ka mo gare ga lepokisi, monagano wa gago o phatlalale. S'ka lebelela dilo ka baka la gore mohlomongwe korwane o lebelela lehlakore le letee. Akere o ba o file hlogo ba re go ima ga baswa ke hloba boroko. O ka ngwala mabaka ao a hlolago go ima ga baswa, ka fao go ima go amago mosetsana ka gona, ka fao go ima go amago lapa la bo mosetsana, Ee, setšhaba sa fao a dulago gona, ekonomi ya naga, ditumelo di reng. A re lebeleleng gore na mabaka a hlolago go ima ga baswa ke eng. Ke taba ya gore mohlomongwe go na le mahlalela šo yena a šome. O no bitša mosetsana a re, Mosetsana, ke timeletše ke sa gore gore nke o tlo o tlo nthuše go se nyaka ka mo ntlong. Mosetsana a re o a tsena, o no kwa monyako o re kiri, o tswalela. M, motho wa Modimo a sa maketše, a makala šetše ba mo dira tša phaphu. Ke lebaka tšona tšeo tša Phaku, a feletša a imile. Bodiidi ka malapeng a bo rena. O mong ga gabo o hloka sa gore ga a re kgopela sa gore a ba mo fe. Mafelelong o no bona gore bopetere ke nka ke re a Johaneso. Johanese mohlomong o tla re ga a gotše ka baka la gore o šoma dikontrakeng, a nthekela tše ke di nyakago. Kganthe Johanese wo o tlo mo tlholela bothata bo e le gore o tlo ba a feletša yena Johanese a bo tšhabetše. Go seleka, o mongwe kwa bagwera ba mmotša ba re, Wa tseba re maabane re tsamaile ra ya kaekae ka sefatanaga sa mang-mang, a re nke ke ba ekiše, kgantheng tšatši leo ke letšatši le e leng gore ke la phathi. Mabaka ke a mantši, wena tsa mo nagana a mang. A re lebeleleng ka fao go ima go amago mosetsana ka gona. Mosetsana ga a imile, dithuto tša gage di tlo senyega. Ge barutwana ba bangwe ba ithuta, yena o tlo hwetša e le gore mohlomongwe o gapeletšega go ya tliliniking go iša ngwana goba mohlomongwe a ye tliliniking gore yena a bo mo hlahloba. Ka nako, ka baka leo, o šalela morago dithutong. Gape, gape, ge ngwana a hloka tša go ja, mosetsana o tlo, o tlo gapeletšega gore a tlogele sekolo a yo nyaka matogwana goba mohlomongwe a feletše a ile go nyaka mošomo gore a šomele ngwana a kgone go mo fa dijo. Gape, gape, le bophelo ba gagwe ko pele kwa bo ka senyega. La tswa ra one monna a nyaka go e gapa le namane. Gona, le ge a ka e gapa le namane, le a bona, matšatši a re na le tlaišo ya basadi le bana, ngwano a ka feletša a tlaišega. Ka fao, go ima ga mosetsana, go ima ga, ga mosetsana go ka mo hlolela mathata a mantši. Tsamang lo naganang ka maano. A re lebeleleng lapa la, la bo mosetsana, gore na lona le amega jwang. Lapa la bo mosetsana le hweditše molomo o mongwe, o mongwe, o mo, le hweditše molomo o e leng gore swanetše gore le o, le o fepa.

le tša maphelo. Ge a lwala, tshwanetse gore ba mo iše tliliniking, ba mo iše ngakeng, ba mo lefelele. A re lebeleleng gore na setšhaba sa fa mosetsana a tšwang gona. Nagana ge bannyane ba ka phapošing ya lena ka moka, na bona ba ka ima? Go ra gore ko dikhemeseng goba ko tliliniking dihlare di tlo, di tlo, re tlo thoma go ba le tlhaelelo ya dihlare. Ko dikolong re tlo hloka sekgoba. sa moo bana ba ka tsenago gona dikheretšheng go ka se tlhole go sa ba le sekgoba. Ka fao, seo se ra goreng? Se ra gore mmušo o swanetše gore o direng? O oketše motšhelo. Motšhelo o lefela ke mang? O lefela ke barutiši ba lena le batswadi ba lena bao e lego gore ba a šoma. Bjale wa bona gore go ima ga baswa go ama le ikonomi. Ditumelo di reng mabapi le go ruma? O ka bolela gore na ditumelo di reng? Maikutlo a gago ke eng mabapi le go ima ga baswa? Dilo tše dimpe tše e lego gore o rilego wa hlahla fale, o ka fa sephetho gore, Nna ke bona e le gore go ima ga baswa go ka thibelwa ge go ka dira sa gore le gore le gore. Ke be ka mokgwa o e leng gore mmepe wa gago o tshwanetše gore o be ka gona. Se ke ratago go se gatelela mo ntlheng ye ke ke taba ya gore ka mehla dira bonnete bja gore o a phatlalala, monagano wa gago o a phatlalala, ga o no lebelela lehlakore le letee la fela la bophelo. Um. Ka mehla ge o, ka nako ya go ngwala, leka go ngwala ka mongwalo wa go balega, ngwala mafoko a makopana, a go lekanela. Se ka ngwala mafoko a matelele gobane lefoko le letelele le e le gore le tletše temana le tlo go fa moputso o motee. Mola e le gore ge o ngwetše mafoko a mantši o ile go hwetša dihla, dintlha tše dintši, dira, eh, palobohlatse. Go laetša gore o dirile ditlhokolo, o ntšhitše diphošo tše e lego gore di be di le gone, ke bolela ka diphošo tša mopeleto, peletang mantšu ka tshwanelo. Ee, gape gape, se nka le kgopelago sona ke taba ya gore ge e ba o kgahlwa ke seo re se dirago, ke kgopela gore o kgotle konopi ya Like o be o subscribe. Re na le dividio tše e lego gore di tlo go thuša Gomme o tla kgona go di bona. Ge o subscribile, ge re romela video, o tla kgona go bona gore aowa ba rometše ka nnete. Re a leboga. A re kopaneng mo dithutong tše dingwe.